Rĩu no nginya na hinya gatagatĩ ka ndũndĩ mũndũ mũgitĩre mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio mahiga nĩiĩ barabara-inĩ nĩndĩkĩtie kũmenya menagwo na ngacambĩrio kĩrathimo gĩakwa na ti atĩ nĩkwĩrutanĩria nderutanĩirie kĩguũro na ndĩ nakĩo nĩ tha ngai ĩiguire kĩndora na ritho rĩa tha ngai ndatwakĩte mĩthingi-inĩ ya mbarĩ citũ kana mĩhĩrĩga mũndũ mũrĩmĩre nĩ ithe no ũrĩa ũtarĩmĩirwo gũtirĩ ũtagĩria indo ngai ndendaga kũmenya ũthomete nginya itherũ kĩrathimo kĩa ngai gĩikano kĩo kĩre ũtonga Mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagerio maiga nĩ irĩ barabara-inĩ. Nĩndĩkĩtie kũmenya menagwo na ngacambĩrio kĩrathimo gĩakwa. Na ti atĩ nĩ kwĩruta nĩ hinya nderutanĩirie kĩhuro na ndĩ nakĩo nĩ tha Ngai aiguire kĩndora na ritho rĩa tha. Ngai ndatwakĩte mũthingi-inĩ wa mbarĩ citũ kana mĩhĩrĩga. Mũndũ mũrĩmĩre nĩ ithe no ũrĩa ũtarĩmĩirwo gũtirĩ ũtangĩgĩa indo. Ngai ndenda kũmenya ũthomete nginya itherũ kĩrathimo kĩa Ngai gĩika no kĩo kĩrehaga ũtonga. Kũiganĩra nĩ ndawa njega ya mũtũrĩre no nĩ mwamĩregire. Nĩguo mũndũ ang'anagia na maũndũ ma igũrũ nĩguo akĩrĩ ũrĩa ũngĩ. Mĩhang'o mĩhang'o kaya kumona kwanga Nyihanyihia mĩhang'o kĩrathimo gĩaku nĩkĩo gĩthomeo gĩaku Mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio mahiga nĩiĩ barabara-inĩ Nĩndĩkĩtie kũmenya menagwo na ngacambĩrio kĩrathimo gĩakwa Na ti atĩ nĩkwĩruta nĩ ria nderutanĩirie kĩhũro na ndĩ nakĩo nĩ tha ngai ĩiguire akĩndora na ritho rĩa tha rĩu kuona ngai nĩ atĩkĩrĩte gũtũra thima agatũteithia na ndarĩ kĩndũ kĩngĩ abataraga harĩ ithuĩ tiga ngumo noci ngũmũtĩa na ndĩmũtĩithie na indo ciakwa ndĩmũrutĩre igongona rĩa kũmũcokeria ngatho acanjamũke ĩ mũndũ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio maiga niĩ barabara-inĩ ndĩndĩkĩtie kũmenya mena wona ngacambĩrio kĩrathimo gĩakwa na ti atĩ nĩ kũrutanĩria ndĩrutanĩirie kĩhũro na thĩ nakĩo nĩ tha ngai gĩiguire akĩndora na ritho rĩa thai Amen. Asanteni sana. Uhoro wanyu. Tutire na uru jita gukaranga wa muraya. njĩtagwo mũigai wa njoroge na nĩ ndamũgeithia mũno Wĩtanaga karangu karangũ na ningagwĩta mũigai. karangũ na mũigai Asanteni sana na nĩtuoka na twĩ thĩinĩ wa Thika town. ya tũkĩrĩ wabici nene Ya wabici ya Resendi. mĩgũnda Mm. wabici ya resendi Ĩ, tondũ na nĩ twĩna CEO tũkwenda haha ambe amũgeithie madam Esther Ah, nĩ ndamũgeithia inyuothe eroreri aitũ na karangũ na mũigai njĩtagwo Esther na twĩ haha kwaranĩria na andũ aitũ Mm. karibuni sana asante sana nĩ njugaga ihenya rĩa mũthuri nĩ kwengea Mm, na nĩ thiaga kahora no nĩ nginyaga mm. andũ nĩ makoretwo makĩaria maũndũ maingĩ mũno kuma last week rĩrĩa maũndũ maya ma resendi maingĩrĩirwo nĩ ũrĩa mũru tondũ andũ othe matikoragwo marĩ ega na matikoragwo matanyĩte gũkenerera kĩrathimo kĩa andũ arĩa angĩ ngĩkiuga nĩ tũkaria ũhoro ũyũ twamba twaũrĩmĩra tondũ nĩ tũtĩĩte macambĩki maitũ nĩ tũtĩĩte andũ arĩa matũthikagĩrĩria nĩ inyuĩ mũtũmaga tũheo gĩtĩo harĩa hothe tũrathiĩ nĩ inyuĩ mũtũmaga mũtũrĩre witũ ũhũthe tondũ nĩ mũkorwo mũnyitĩte kĩrathimo gitũ rĩrĩa mwatũrathima na mwakenio na ithuĩ nayo mĩhuko itũ nĩ ĩgĩaga kĩndũ nĩkĩo ndũgire nĩ ngũtuĩria ũhoro ũyũ karangũ angĩkwĩra nĩ ngawaria na tũkĩandĩka so- eh, social media-inĩ nĩ tũkawaria hĩndĩ ĩrĩa ya- yagĩrĩire yakinya yakinya nĩkĩo Right. tũkĩte Mm. tondũ kwĩna ihenya rĩrakorwo rĩgĩteng'erwo mũno social media-inĩ especially nĩ mbeũ ĩno njĩthĩ ihenya rĩa atĩ nĩ ta bandũ ciao igũthira maga kwaria nĩ ta megũkua maga gũposti Mm. ihenya rĩu rĩgatũma mũndũ arie maũndũ atoĩ Rĩu-inĩ nĩ rĩa gũtũma mũndũ oneke social media-inĩ rĩgatũma ahũhũte kaba kuga nĩ kũhũhũta tondũ ũndũ ũtarĩ na ma naguo mũndũ akoragwo akĩhũhũta no niĩ no njũrie andũ othe matũthikagĩrĩria to njĩtĩkĩtie tũinagĩra andũ agima tũinagĩra andũ matwendete ti andũ matũthũire makambaga kwenjera ũndũ matanawaria nĩgetha hĩndĩ wacoke gũkorwo atĩ gũbatara gũbuta message ĩrĩa kana post ĩrĩa wĩkĩrĩte tondũ wa ũrĩa ũconokete nĩ mũthenya mwega na hwainĩ mwega wa gũkũhe ũhoro wa ma na tuoka hwaĩ-inĩ tondũ nĩ rĩtwa rĩkia kwenjera kĩhoto na nĩ rĩtwa rĩkia kuona ma korwo tũkũmenyete rũcinĩ nĩ tũngĩkwĩrire tũngĩramenyete ira nĩ tũngĩrakwĩrire Right. ũmũthĩ nĩguo twamenya ũhoro wa ma harĩa ũrĩ na nĩkĩo tuka mĩtambo-inĩ nĩgetha tũkĩrĩ ũhoro wa ma ndagĩka nini tondũ mũgwĩ wa nduma-inĩ ũcokagĩrio O nduma-inĩ. o nduma-inĩ ũhoro ũcio ũrawarĩrio haha social media-inĩ noho na ithuĩ tũkũwarĩria karibuni sana karango no ũthiĩ na mbere Asante sana, njĩtagwo Karango wa Muraya na ũmũthĩ niĩ na Mũigai na madam Esther twamba kwamba gũka gwĩtĩkĩra na tũraria twĩ wabici ya thĩka ya lesedi twambe twĩtĩkĩre atĩ in one way or the other ithuĩ twanoka haha o nenda-inĩ ici kũmwĩra ũhoro wa lesedi Yeah. ũcio nĩ ũhoro wa mapiu na ũmũthĩ tuoka kũmenya kũmwĩra ma ĩrĩa ĩgiĩ resedi ĩgiĩ lesedi ũhoro wĩgiĩ mũgũnda ũrĩa ũragucanagĩrio right

Na thĩna ũcio ndũrarĩ mũnene ũguo wa gũtũma andũ mathiĩ mĩtambo-inĩ makanegene, ũrarĩ thĩna wa gũikara thĩ andũ maranĩrie, na ũmũthĩ nĩ twamanĩnji gũikara thĩ na twaranĩria na tuona kĩhonia gĩa thĩna wa mũgũnda ũcio. Na customer ciothe tũmetire tondũ nĩ tũkwendaga kũmaithikĩrĩria tondũ ithuĩ na Muigai ona tweheretie Madam Esther hanini, ithuĩ twetirwo na tũkĩheo wĩra wagũthiĩ mũgũnda-inĩ twĩte customer moke magũre na ũguo noguo twekire nĩ kwenda kũmwĩra ũndũ ũmwe nĩ atĩ ithuĩ ona mũgũnda ũcio ũrarĩ na thĩna ithuĩ ona tũtiawendetie ona ndiũĩ harĩa ũrĩ ona niĩ ona ndiũĩ harĩa rĩ- harĩa ũrĩ ona niĩ no gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩrekire hĩndĩ ĩrĩa tũronire marĩtwa maitũ nĩ magwetwo ta kwamba gwĩta management ya resedi na ithuĩ ene tũikare thĩ matwĩre atĩrĩrĩ mũgũnda ũyũ wĩna thĩna rĩ thĩna umĩte kũ Good.

kana ngĩbangĩra andũ aitũ ũrĩa mekũiywo na koguo nĩ njũĩ akorwo nĩ sendi he ũndũ mekĩte nĩ ngũtuĩria na nĩ ngũmenya no gũtirĩ kĩndũ gĩa kastoma wakwa ngatiga kana ndekererie kĩũre ndĩ na ũhoti wa gũkĩhũndũra na rĩrĩa ndeciririe ũhoro ũcio muthenya wa Wednesday Jeff uria director kana niwe munene wa kambuni ya Resend ndamuhurire thimu twina karangu tukimwitia mucemanio wa haraka haraka Na nĩ mũthuri ũcio nĩ eteterio gũtũthikĩrĩria na akiuma kũrĩa aarĩ agĩũka na mĩtũkĩ mĩnene. Oka twathire mũkawa wĩta- wĩtagwo Witsa na twarĩ hau na Karangũ, Na Kĩengei. twarĩ hau na Kĩengei, Right. na twarĩ hau na Madam ũyũ, na twarĩ hau na Jeff we mwene, ũrĩa nĩwe director mũnene wa kambuni ya Resende. Na twaikaria mũcemanio wa kĩndũ mathaa mana, tũkĩũrania atĩrĩrĩ, ũhoro ũyũ umĩte na kũ? Na ngĩũria Jeff, Jeff, wĩ na ma nĩ kũrĩ mũgũnda ta ũcio andũ matahetwo taito? Jeff akĩnjĩra, Mũgũnda wĩ ho. Nĩkĩ njigirĩtie maheo? Nĩ ta, ma, ma, maũndũ marĩa matũmaga taito yume megiĩ mũgũri na mwenderio. Tondũ ũyũ nĩ kũgũra agũraga nake nĩgetha endie. Rĩu ũyũ agũragĩra he maũndũ atahingĩtie paperwork. he maratathi mabataranagia na nginya ũmũthĩ maratathi macio matirĩ mahi ma mararekererio ngĩũria jebu atĩrĩrĩ macambĩki makwa rĩ tũkũmera atĩa akĩnjĩra tũkũmahe ũhoro wa ma ũhoro wa ma ũrĩkũ wa atĩ nĩ makagete ito ciao ngĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũbange mũcemanio na andũ acio a mũgũnda ũcio wĩtagwo mũgũnda ũrĩkũ Eh? Olympia. Oli- Olympia one. Yeah. tondũ twendetie mĩgũnda mĩingĩ mũno gũkũ Lesedi nĩ twendirie matu Kĩrĩma twendirie Mbogo, kĩrĩma mbogo Marindi. twathiire marindi nĩ Right. tũthiĩte na ikuru nĩ tũthiĩte kabati na gũtirĩ handũ hangĩheana thĩna tiga mũgũnda ũcio ũmwe mũgũnda ũcio ũmwe ngĩũria Jeff ũhoro waguo akĩnjĩra onake nĩ ũmũgiĩte ihinda iraya tondũ ndarĩ akorwo na mũbango wa gũtunya andũ mbeca ciao na ndaria maũndũ maya mothe me mama tondũ inyuĩ nĩ mũĩ niĩ njaragia ma na ndĩmĩrũmagĩrĩra nginya kũrĩa ĩkanjitĩrĩra na no thiĩ hathara nene nĩ ũndũ wa ma niĩ nditiganaga na ũhoro wa ma tondũ njĩtĩkĩtie ma nĩyo ĩkũraga mũndũ na ona ndamĩikarĩra ndĩmĩkomere no ĩkaumũka na nĩ ĩkanina tondũ maheni nĩ ũrogi mũndũ angĩmekĩra njĩra yake no makamũrĩa nĩ twabangire mũcemanio na andũ arĩa magũrĩte mburoti icio nĩ mburoti 40 something 46 mburoti 46 na tũkiuga tũkwenda kũgĩa mũcemanio nao mũthenya wa ũmũthĩ wa mande na twatire nao mũcemanio ũmũthĩ mũkawa-inĩ wĩ gũkũ thĩka mũkawa ũcio wĩtagwo atĩa harĩa tuma coconut, Coconut grill. coconut grill Ah, ya haha rũgongo. haha niho tuma Mm. tuma na andå acio othe magårĩte magårĩte mburoti handå hau na nä twaria nao nginya mathaa ma hwainä na mauga nä mekwenda kuona jeff nä getha amacuge å horo wa må gå nda wao nä twacemania nao twarä kanä ra merwo harä a thä na å rä kä rä a kiugä thiä tå ciume na othe arĩa mekaga maandamano twatinda nao arĩa magomete twatinda nao arĩa maranegenaga twatinda nao twambĩrĩirie na inegene hũhi tondũ ũramenya handũ he tĩri hena mbia twaria mũno no rĩa mũthia jeff nĩ arũgamire na mera atĩrĩrĩ nĩ niĩ ndoire mbia cianyu nĩgetha ndĩmwenderie mũgũnda no mũgũnda ũcio ndwarĩ wakwa nĩ kwenderio ndendagĩrio o ũrĩa njĩkaga mĩgũnda ĩno ĩngĩ yothe haha nĩho hahĩtanĩire ta itũikĩaga kuma na twarĩkanĩra thikũ iria andũ acio mahe jeff mamũhe thikũ iria ciagĩrĩire nĩgetha makorwo manengerwo taito ciao Right. ndoka gũkũwacua atĩrĩrĩ wee ũkinyagia ũhoro wa maherina wa mũhuhu wĩmenyerere mũno ndũkanarũe mbara ũtoĩ gĩtũmi nĩgetha hihi ndũkanahoyo ndeto ikũrige ũkenjagĩra kĩhoto na ũkenjagĩra ma andũ acio ene mburoti icio mataranetwo taito thutha wa thikũ mĩrongo ĩna na ithano to nĩguo twaiguithanĩria na twahoya na twanyitana moko nĩ twarĩkanĩra thutha wa thikũ mĩrongo ĩna na ithano Jehova nĩ akanengera andũ acio taito ciao na ũguo nĩguo gũgũthiĩ na kĩu nĩkĩo kĩhoto so ũyũ araririe maũndũ ma Nesedi kwenda gũkwĩra ũũ Nesedi ĩho ndĩtunyĩte mũndũ na kũringana na ũrĩa niĩ njũĩ na ũrĩa ndona ndĩgatunya mũndũ ona ũmwe ririkana nguonagia mũgũnda ndawona ngakwanĩrĩra ngakwĩra ũke ũgũre niĩ ndakwĩrĩra kĩndũ gĩtarĩ ho

gũtirĩ kĩndũ kĩa mũndũ kĩũrĩte na gũtirĩ kĩndũ kĩa mũndũ gĩkora moko-inĩ ma Reseni. Right. Ũkuuga atĩa? Ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda kuongerera nĩ atĩ ithuĩ tũkire gũkũ tondũ nĩ tũkwendaga kũnyitanĩra na customer Mm. arĩa maratetaga na ũmũthĩ nĩrĩo twamamenya ũmwe Yeah. eh, eh, one on one na twagĩa na ihinda rĩega mũno mũno mũno mũno na twaranĩria na twamenya harĩa hothe mahĩtia mararĩ ũma nĩ atĩrĩrĩ tũngĩaga gũka haha kũmwĩra nĩ twaria na customer acio Eh. mbara ĩno no ĩkorwo ĩ nene mũno harĩ mũndũ ũgũtwĩta mũkora ta rĩu ũma nĩ atĩrĩrĩ ta rĩu ithuĩ niĩ na mũigai na mũndũ ũgwĩtwĩta kĩengei twendeirie resendi last year but one no ona hĩndĩ ĩrĩa tũronire kwĩna mbara tũramenya ũndũ ũrĩa mwega ti kuga tũtirĩ twenderia kana gũkana nĩ gũka tũmenye nĩ kĩĩ kĩratũma customer citũ ci complain na ũmũthĩ nĩ twamathikĩrĩria arĩa othe mauma ho andũ 46 a project ĩyo ĩretwo Olympia One othe ũmũthĩ twauma hau twĩ na kĩo- twĩ- twĩ kĩongo kĩmwe atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũgũte mbeca ciao na nĩkĩo tuoka live ĩno nĩ evidence ya rũciũ angĩkorwo hena mũndũ ũngĩtuĩka atĩ nĩ ate mbeca ciake kũgerera ithuĩ ithuĩ tũkire haha nĩgetha twaranĩrie nao na tũiguithanie atĩrĩrĩ no twage kũinfluencera resedi rũciũ no andũ arĩa othe magũrĩte rĩ no nginya tũtigĩrĩre nĩ magĩa na kĩ nĩ mahingĩrio kĩhoto kĩao na nĩ magĩa na kĩrĩa marĩhĩire ũtanatuĩte mĩkora rĩ no wega wambe ũmenye ũũ ithuĩ ene

kũnyitithania Mhm. no rĩu roho ũcio wothe rĩ Mm. ndũkoraga mũndũ ũtarĩ na bata Very ndũkoraga mũndũ true. ũtarĩ na kĩoneki Mm. ũkoraga mũndũ ũrenda gũthiĩ haraya Mm. ũcio no ũgucagio magũrũ nĩ thũ ngwĩra Mm. gĩkũyũ gitũ ũũ, gĩkũyũ kĩragwo nĩ gĩa kĩũnũhu no gĩkũyũ ti gĩa kĩũnũhu gĩkũyũ nĩ wendani na thayũ na ũrũmwe wendani thayũ na ũrũmwe cokiai ũrũmwe ũcio mũtige kũninana wona mũrũ wa nyũkwa gĩthua tiga kũmũtega agwe wona inamĩrĩire tiga kũmũthirĩkania agwe andũ aitũ cigĩkũyũ itirĩ ũkabi tigai kũninana tigai kũiganĩrĩra igenyo ha ũmũthĩ kambuni ya resendi ĩrĩ nĩho ngakorwo rũciũ rĩu tondũ wa kũmenya ũguo nĩkĩo njũkĩte haha tondũ ndanarĩa kĩndũ gĩa kambuni ĩno ndanandĩkwo kuo macambĩki mananjĩra mũiga itigana we tũtingĩagũrire mũgũnda no nona nginya ti ndawendire niĩ ndendete ũngĩ Mm. no ndingĩeherera kaũndũ kau tondũ handũ haha nĩ ngari yananguo ĩkanginyia na nĩ ngari ĩhaicĩtwo nĩ andũ aingĩ mũno mũgongo

wagweta rĩtwa ũmĩgĩi akorwo nĩ rĩa kiriki meciria-inĩ maku ũcenjia maũndũ make mothe marĩa moru nĩgetha ũmandĩke no ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wandĩka mũigai nĩuma handũ kũheana mũgate ndũrĩ wandĩka kaũndũ kauga atĩ mũigai twacemanĩtie nake akĩngũrĩra cai mũtonyetwo nĩ roho wa kũnina na kũhukia mũtirende kuona mũndũ ũrambatĩra ona kana nĩ mũrũ wanyu kwa mũrigainie nĩ ũramũgũtha gĩtongo na gĩtarĩ kĩanyu gĩgĩ itũra rĩanyu nĩ kĩega mũno mwana ndangĩrwara mũtumia ndangĩgũthio thibitarĩ gĩtonga kĩna ngari nja

ndũngĩririkana nĩ arĩ ciana na nĩ arĩ mũtumia waingĩrĩra maica ma mũhunjia burani ĩ nĩ ta hĩndĩ ahunjagia mũkagana kĩu wonaga rũmena rũrũ rumĩte kũ nyũmba itũ naguo tiguo maithe maitũ matũtigire ciana iria iranyita thimũ tondũ no ndĩcitire ciana nini icio iranyita thimũ andũ makandĩka maũndũ matoĩ na mena thithi akĩenda gũcaria kĩndũ gĩtagwo following andũ matheke irema icio ũrekĩra ngoro-inĩ cia andũ ũmenye ona wĩna mwĩrĩ ũngĩkĩrwo kĩrema ta kĩu ruo ruo ũraiguithia mũndũ ona we nĩ ũkaiguithio mũthenya ũmwe na mundu ni amenaga mwana wene ngai agatũma nake aciare wake amenwo tondũ wathi ũrĩhagĩrwo gũkũ thĩ ingĩmũthaitha woya thimũ ihũrwo nĩ thayũ waigua nĩ kũragĩrĩ gathĩna nĩ sendi tiga mũhahĩ wa kugĩrĩria ũkĩrumanaga amba ũcarie thayũ kũrathiire atĩa kaba gũtangĩrathiire ũguo kaba gũtangĩrathiire ũguo no ti kwanĩrĩ na ta mũndũ ũcio akĩambĩrĩria wĩra ũcio abangĩte kũiya gũtirĩ handũ na hamwe niĩ

waingĩra facebook tuĩka mũndũ aria ta mũndũ ĩka ta mũndũ na ũndũ ũtangĩenda gwĩkwo nawe ndũkaneke mũndũ nĩ ndurĩtwo mũno nĩ mĩario yarĩtio facebook-inĩ ũhoro wakwa kũrũgama na thirikari ya uda warĩ mũrũgamo wakwa na to nginya ingĩekire ũrĩa we wendaga mũigai agwetwo resendi ti ekũrehe maũndũ ma uda hau acio nĩ atetinde nĩ mahotire na ũthamaki ũgĩthiĩ kũrĩa wathire na wendi wakwa nĩ wahingire naguo waku hihi ndwakĩhingire wakuruĩria maũndũ ma siasa warehe ma kĩwĩra-inĩ ũrĩa ndutaga

kuma muthenya uria kambuni ya Lesedi yanekirwo na umuthi tutanarikia haha ni gukorwo ndeta director bwana Joyfrey Kiragu Jeff onake ni aroka haha nigetha atuhe part yake ondu ni maundu maingi muno maritio na ni kwenda kumwira andu a Ngai ti andu othe makiri hinya wa kumira uguo turaumira na tukauga marĩtwa maitũ nĩmo- nĩma- nĩmanĩkirwo harĩa igũrũ reke twarie ũma ũrĩa tũĩ no nĩ kwenda kũmwĩra ũndũ ũmwe kundu guku turi wabici ino ndiri yahingwo kuma muthenya uria resed yanikirwo point number 2 kuri na guku kwina title deed kwi- kwina title deeds nyingi muno cia customer citagiritwo na no tukumwihoya ona inyuĩ inyuĩ mwagũrire ũkai mũgĩre taito cianyu Ũndũ wa gatatũ, korwo kambuni ĩno ĩrarĩ na mũbango wa kũiya andũ na ũrĩa andũ marakĩragwo atĩ mendagĩrio ploti citarĩ ho na nĩ tũkwenda ũmũthĩ nĩ twathikĩrĩria maũndũ maingĩ mũno kuma kũrĩ andũ arĩa marakomplainaga na ũgakora atĩ nginya kwĩ mũndũ ũrarĩ handũ kando akĩenda kũhũthĩra customer nĩgetha ma pull down kambuni ĩmwe no no ngwĩre mũrata wakwa ndũngĩambarara nĩ tondũ wa kũnina arĩa angĩ no wambarare ona hatarĩ mũndũ ũninĩte koguo rĩ ũmũthĩ niĩ ndauga na na nĩkĩo gĩatũma tũke live twĩ wabici ya resedi haha thĩka tũkwĩre atĩrĩrĩ we wĩ hau angĩkorwo nĩ ũgũrĩte na resedi nginya kũrĩ andũ amwe mone mahetwo taitũ ndaiguaga nginya makĩhũra thimũ hihi taitũ ĩrĩa ndaheirwo nĩ ama gũtirĩ ũndũ ũngĩmenya kana nĩ ama ũtangĩthiĩ wĩke search na ũma nĩ atĩ taitũ ĩrĩa waheirwo nĩ taitũ ya ma ũndũ ũngĩ wa, wa mũico taitũ iria cirĩ gũkũ ũmũthĩ nĩ nyingĩ mũno kũrĩ andũ nginya maugĩte matikũrĩha tondũ nĩ maraiguire kambuni nĩ yatuĩka ah, Nĩ yaigĩrĩrwo igenyo. nĩ yaigĩrĩrwo igenyo mũrata wakwa ngwĩre atĩrĩrĩ we nĩ wagũrire na kambuni ĩgĩkũrutĩra taitũ na no ũkorwo ũtigĩtie ngiri mĩrongo ĩtano ũke ũgĩre taitũ yaku nĩ ũguo no guo ingĩkwĩra wĩke- ũke wĩke angĩkorwo kambuni ĩyo ndĩraheana taitũ njega rĩu wĩna kĩhoto gĩa kũnyita taitũ ĩyo ũthiĩ nayo borithi uge nĩ ndathire kwa rece ndingĩgũra mũgũnda na ndiaheirwo kĩ taitũ taitũ deed njega nä getha twarie ma tå tarä na, na, na å horo kambuni nä retä kä ra mahä tia mayo atä hä ndä ä rä a yarä ä heane taitå ndĩahotire kũheana na ihinda rĩu na twakua mahĩtia macio na ona kambuni yetĩkĩra he handũ twekirie atĩa twahĩtirie rĩu ũmũthĩ mwagĩ tũigĩrĩra harĩa mũtũhũrage o rũcinĩ o rũcinĩ rĩ atĩ ũrathiĩ nginya kwandĩka post ĩnĩ ũkaigua mũndũ agwĩta mũkora na na ndũkĩrĩ na tikĩrĩ na thĩna tũkĩrĩ akora ithuothe tondũ gũkora tũkoraga maũndũ ona maya no gũtũkora maratũkorire ndĩmwĩre atĩrĩrĩ inyuĩ mwĩ hau kambuni ya resedi ĩhathĩka wabici ciao nĩ hingũre mĩrango every time angĩkorwo ngoro-inĩ yaku nĩ ũraigua wĩna thĩna na kambuni ya resedi Wĩrehe. wĩrehe nginya wabici wa mũico ndũrĩ wagũra ona ndũĩ resedi nĩ kĩĩ Ona ũngĩgethia ta ũkorwo ndũngĩgũra. nona nä njå na å ngä gä a mbeca ndå ngä gå ra gå kå na we nä wä å ratå hå ra må no ngwenda gå kwä ra ngai ndangä kå he kä rä a å thå ire Mm, nĩguo. ngai aheaga må ndå kä rä a endete angĩkorwo nĩ ũrenda mũgũnda tiga gũtũhũra tiga kũhũra karangũ tiga kũhũra mũigai kũrĩa ũkũiguithĩka atĩ nĩkuo kwarĩ kwega ũthiĩ ũgũre thiĩ ũgũre na ũgĩtige gũtũhũra tũ nĩ twaria na nĩ twaria na customer na mũndũ wothe wĩna complain ena kihoto gia guka ndiraiguire nginya makiuria horo wa nyumba ndahetwo haria kabati ndiaheirwo igithario iri oho no na o muthi no yakwa mũra- mũrata wakwa reke ngwire nyumba ndiathirire nyumba iri o hau na he- na- na ngai arokurathima jeff tondu ukihe

na nä thikå cigana icio amahe nä getha makorwo mona thikå ciao karibu hapa Jeff. Mm. Ehe. wetagwo jeff na nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa lesedi group na lesedi group ndĩmwĩra ĩkoragwo ĩ lesedi homes na Resedi Developers rĩu nĩo meĩtaga Resedi Group Jeff geithia andũ aya aya nĩ maiguĩte ndeto ciaku mĩthemba mĩingĩ nĩ maiguĩte story ciaku mĩena mĩingĩ no ũma nĩ atĩ kĩrĩa ũkũmera kũrĩ gĩcunjĩ kĩa mĩrongo kenda gĩgũgũthikĩrĩria na kĩmenye Jeff no over to you thengiå må no karangå na nä wega nä ona gå ka å rä a waiga Blessed kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie kũrĩ andũ aingĩ mũno mwatũ advertising eh, Blessed kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie kũrĩ na andũ aingĩ mũno tũrutĩte wĩra na no na kwĩ taitũ nyingĩ mũno na inyuĩ mũheanĩte na maũndũ magagĩthiĩ ũrĩa mathiĩte project ĩmwe ĩkarehe thĩna andũ makariganĩrwo nĩ icio ingĩ project ĩmwe ĩkarehe thĩna andũ makariganĩrwo nĩ icio ingĩ ciothe tũheanĩte maga focus na ĩyo ĩmwe na no nyende kwĩra andũ tondũ nĩ twaririe karangũ na mũigai na kĩngĩ na arĩa angĩ tu of course mwĩ na mbara cianyu ya nĩ ũndũ wa maũndũ manyu na thũ cianyu na kĩ na no igerio na kũrehwo kwĩ lesedi na kĩ Right. andũ magĩciria nĩ tũkũhinga

ciagereire maũndũ ta maya no ũrĩa mekire the next thing they did nĩ kũhinga mĩrango na no ũkorwo wĩ ũndũ raithi mũno gwĩka thaa ici ya no tondũ tũtirĩ na ngoro ya gũtunya mũndũ rĩ na ũguo mauga nĩ ndathikĩrĩria mũkĩaria andũ nĩ magĩire ũiru mũno na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩcoka harĩa rĩ na njĩra ĩ raithi Na hĩndĩ ĩrĩa wĩ harĩa gacũngũrũ-inĩ, githĩ tiguo? Koguo andũ nĩ marorete, na kwĩ maũndũ mangĩ ona itangĩaria haha, no ona o andũ arĩa ndĩrenda kwaria nao rĩ, nĩ mũndũ wothe ũgũrĩte na receni na ndanetwo title yake, githĩ tiguo? Tondũ acio nĩo tũrorania nao kũngĩ. Otherwise hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũthiĩ andĩke kaũndũ ka njerũ, kana andĩke kaũndũ ka receni, ona mũndũ ũtarĩ wagũra na itherũ, ona mũndũ ona angĩgĩa mbia o ũguo mũga ndangĩgũra na itherũ.

na nĩ ngũrire niĩ kuma ndaciarirwo ndirĩ- ndirĩ ndona bilioni ĩmwe Mm. ona ndingĩmenya ĩhana atĩa Mm. na no wega kwaria tondũ hĩndĩ ĩyo ũhoro ũcio wekĩrirwo rĩ eh, we nĩ ũĩ onawe mũigai nĩ ũĩ niĩ ndiarĩ ndiarĩ around nĩ ndege ndoire ngĩũka gũkũ to sort maũndũ maya na andũ arĩa ingĩ nina ũhoro ũyũ wothe na ũrĩ nĩ clients

Tũtibangĩte kũhinga. Okorwo kwĩ mũndũ ũreciragia nĩ ekwambatĩra nĩ kũgũithia Lesedi, na njuge ũndũ ũmwe, tondũ andũ mena maũndũ maingĩ mũno, anga nĩ hingũrĩte kambuni kũu, anga kĩ, anga kĩ. No, no, media ĩribotaga kĩrĩa ĩrenda for clicks and views. Gũtirĩ handũ hangĩ tũhingũrĩte kambuni. Na hĩndĩ ĩrĩa twauma mũcemanio na andũ acio a project ĩyo-rĩ, he kĩũria ndĩmoririe na nĩ mũma. Ndamoria atĩrĩrĩ, tondũ andũ marauga nĩ tũrendia double allocation kana mburoti ĩmwe ũkendie maita merĩ ndĩmũririe hau angĩkorwo mahe mũndũ inyuĩ to mũrĩ haha rĩ project inĩ ĩyo wenderio mburoti ĩmwe maita merĩ arũgame thaa ici Gũtirĩ- nĩ kũrĩ mũndũ ũrũgamire gũtirĩ tũtingĩka ũguo Ah, it is not ethical tũtingĩtĩkĩra na ndutaga wĩra na andũ very decent tũtingĩtĩkĩra gwĩka ũguo mũndũ ũreciragia the sending ĩgũthiĩ thĩ nĩ ũndũ wa kana tũkire kana atĩ tondũ mbara ĩno nĩ nene mũno tũtikũhotana nayo you are very wrong lesedi ona ĩkuma out of this mess tũkuma ndoro-inĩ ĩno tũrĩ even more strong so client aitũ tondũ rĩngĩ inyuĩ nĩ inyuĩ tũngĩarĩria mũndũ ũgũrĩte na inyuĩ please come to the office angĩkorwo rĩngĩ ndũrĩ waheo title project yaku tũkwĩre what has caused the delay na njuge ũndũ ũngĩ karangũ Mm. Tũngĩ ndirĩ ngũheana title ĩyo. Ndĩramini atĩ mũndũ nĩ endeirio wĩra, nĩguo? Mm. No tũdilĩ nĩ ũndũ wa reasons tũtangĩthiĩ kũiga media-inĩ na mũtũhe tu chance, mũtũhe chance tondũ kambuni ĩno tũmĩrutĩte kũraihu mũno na ndingĩenda kuona ĩkĩgwa kana tũhinge kana kĩ na mũtũhe chance tondũ na rĩu ndĩrarĩria clients aitũ na arĩa prospective clients tondũ nĩ megũgĩũka tũhei chance. mũtũhe chance mũtũhe a good environment na nĩ ndamwacurire hĩndĩ ĩrĩa twonanire harĩa Windsor gũtirĩ mũndũ gate mbia ciake nĩ sethi na tũtirĩ tũikare nawe handũ thĩ tũgabanga ũrĩa tũgũtumia mũndũ githĩ tiguo koguo clients ignore what you see ignore what you hear please come to the office we are ready to tell you our side of the story na kwĩ maũndũ maingĩ tũtangĩtinda tũkĩaria haha no woka ofici Hiahia, githĩ thaa ici mũtikorire obici hingũre? Angĩkorũo nĩ ma nĩ andũ twatunyaga-rĩ, ah, the easiest thing to do yarĩ rĩngĩ kũhinga obici. But we are here. Please come to the office, listen to us, listen to our side of the story, and we'll clear the air. Otherwise, the media thaa ici especially facebook ĩtũmĩkaga gũthũkĩria andũ marĩtwa gũthũkĩria andũ biacara na gũtirĩ hĩndĩ ĩ raithi gũcoka harĩa thĩ na hĩndĩ ĩrĩa wĩ harĩa gacukia raithi na rĩngĩ kwĩ mũndũ ũreciria atũrũnda nĩguo gũthiĩ harĩa igũrũ na tũtiĩhithĩte na nĩ njũĩ gwĩ kambuni nyingĩ mũno in the past cianagerera handũ ta haha no handũ ha gũsort issue ĩrĩa ĩho rĩ cigathiĩ thĩ na igathiĩ na mbia cia thĩ we are not going to do that

na acio ndĩ- acio ndĩrauga tũtirĩ twagũtunya rĩngĩ ũkuona mũndũ ona ũtarĩ wagũra na ithuĩ nĩwe wa mbere kũnuma kana kũruma lesebi kana gũtũhoera ũru please take time whatever issue whatever project we've not delivered nĩ tũkũdeliver na lesebi ndĩgatunya mũndũ na tũgũkorwo ha in fact it's a good thing that maũndũ mamwe nĩ meyumĩria Eh, tondũ sometimes ũkĩdeal na andũ you have to do a lot of uh, andũ angĩ nĩ nĩ- na nĩ ndakwĩrire nĩ mbia mendaga ĩ matiga ma- magetha kaũru kamwe tu wĩ nako magakwĩra gaka nĩguo gaikia mĩhiĩ na that is, that is what has happened so mũndũ wothe ũtonete taitũ esedi nĩ ekuona na athuri aya ndigwĩciria tũrĩ twaikara handũ tũgabanga ũrĩa tũgũtunya mũndũ so please mũtũhe time na client ũtonete taitũ nĩ ta ithuĩ ndilĩĩte no ti rĩera wendeirio tũtiũĩ tũtiũĩ ũrĩa mũndũ endagia rĩera amwe nĩ makĩte na amwe nginya nĩ makĩte na twĩna so many clients mangĩũka haha mauge twamna mahe mburoti na kĩ so give us time will deliver na ta kambuni iria ciarĩ ho kaũndũ ta ta gaka keyumĩria magĩthiĩ thĩ rĩ we will not do that we will sort the problem that is there na tuthie na mbere Thengiũ. asante sana tutirĩ na ũndũ ũngĩ ithuĩ kĩrĩa tũkuga nĩ atĩ ũma nĩ atĩ ithuĩ ona korwo twĩ mbere ya gĩtĩ gĩkĩ kĩnene kĩa ũnene kĩa ngai ĩyo noyo ma ĩrĩa tuma nayo ma nĩ atĩrĩrĩ jeff arĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa resedi ithuĩ tũramwĩrire angĩkorwo nĩwe ũhĩtĩtie etĩkĩre mahĩtia make na mahĩtia make nĩ atĩ ndarakoretwo anete client ake title deed ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na tondũ we mwene nĩ commit mbere ya client ake ona acio angĩ othe na nĩkĩo tuoka live atĩ andũ othe arĩa makoretwo makĩgũra kũrĩa gũkoretwo na ndirĩ nĩ mũkuoya title deed cianyu nguga ngai wa mwera mũrathima nake mũndũ wothe ũgũrĩte na title deed yake ĩ gũkũ wabici ũkamwana witũ ũgĩre tũtirĩ na maũndũ maingĩ mũigai na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ mathererwo nĩ ũhoro ũyũ wabici cia resedi cikoragwo haha thĩka nyũmba ĩno ĩtagwo atĩa thika basa gũkũ ũka kuma rũciũ ũka ũtarĩrio harĩa taito yaku ĩkinyĩte ũka ũrore kana taito yaku already nĩ nyumu nĩwe ũtoete ngai witũ aromũrathima mũno na namba ya resedi ya thimũ ĩ nĩ ĩrĩkũ ndĩmahe nĩ ũndũ wa mũndũ wothe ũngĩenda nĩ tondũ wa mũndũ o wothe ũrĩ na kĩũria nĩ tiguo mũigai witũ nĩ tondũ wa mũndũ wothe wĩ na kĩũria reke ndĩmũhe namba na namba nĩ 07 ĩnĩ ĩnĩ ĩnĩ no wene no wene 0727 ona tũkũmũhe ya Jeff 629 386 especially client ũngĩkorwo ũkinyĩte handũ rekia tũmũre nake 0727 629 386 ĩyo nĩ namba ya jeff angĩkorwo wĩna kĩũria o gĩothe kĩgiĩ project ĩnĩ um, wagũrire gũkũ kwa lesedi mwana witũ ũtanamba gũthikĩrĩria ndeto icio ingĩ ũka gũkũ na ũ- no warie na jeff nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ nĩ wagĩa

ya 0727 629 386 ngai witå oro må rathima må no na amwä ke wega ngwä ciria ciåria ciothe nä twamå cokeria na tå kuga atä rä rä ma ona ä ngä ithwo ona ä ngä ä ngiumbä kwo irima no ä keyumä ria na ũngĩaka nyũmba ya mahiga Ĩĩ. thangari igũrũ thangari no ĩgatũra mahiga Mm. ũguo nĩguo mekoragwo ĩhana Yeah. ũgũtũra tũragia ũhoro wa ma hakwa niĩ mwene ũmũhe ũhoro wa matua ũcio tũramũhe na inyuĩ mũtue matua manyu tondũ iherithanĩria nĩ rĩa ngai na nĩ gwĩtigĩra ngai gũtũmaga mũndũ atũre na ahote gũtũrania na andũ arĩa angĩ thank you so much ndegia mũrathime na wapenda sana mashabiki Asante sana Ngai witũ aromũrathima njĩtagwo Karangũ wa Muraya. Asanteni sana.